आइ हम चाउमिन बनबऽ जा रहल छी तऽ अहाँसभ ई वीडियो पूरा जरूर देखब आ घरमे जरूर बनायब चाउमिन तऽ ई हम चाउमिन लऽ लेलहुँ हँ ई पतरका चाउमिन छै एकरा अपना हिसाबसँ अहाँ जतेक टा रखबै ताहि हिसाबसँ एकरा तोड़ि देबै एतऽ हम गिलास पानि दऽ देलियै हँ ई पानि कनिक हल्का गुनगुना जहन भऽ जेतै तखन एहिमे कनिए नून दऽ देबै बेसी नहि कनिके एक चुटकी नून दऽ देबै आ एक चम्मच एहिमे रिफाइन दऽ देबै रिफाइन देलाके बाद एहिमे ई चाउमिन सभटा खसा देबै एकरा कनि पानिके खूब बढ़िआँसँ खौला देबै एहिमे चाउमिन दऽ कऽ जैसे कि चाउमिन कनी सिद्ध हो जाए बहुत सुंदर बने छे बाहर से जे मंगा के ऐसे घर में बना के बच्चा सब के देवे एकदम से खुश भ के बच्चा सब खाए जखन तक ई खोला या तखन तक देखे छी हम एक कनी शिमला मिर्च ल लेलो हन पतला पतला लंबा लंबा काट लेलो अपना हिसाब से अहाँ साइज में जेना भी काटि सकै छी कनि प्याज लऽ लेलहुँ हँ काटि कऽ आ ई पत्ता कोबी लऽ लेलहुँ तऽ देखियौ ई खूब बढ़िआँसँ खोल गेल हँ चाउमिन कनि सिद्ध भऽ गेल हँ अब एक गैस का बंद कर देवे गैस बंद कर देवे आ दू मिनट मात्र एकरा एही पानिमे छोड़ि देबै दू मिनट गरम पानिमे रहऽ देबै तकर बाद एकरा छानि कऽ बढ़िआँसँ ठण्डा पानिसँ एकरा धो देबै धोलाके बाद तऽ ओकरा अहाँके प्रोसेस हम देखबै छी अहाँ सबके देखियौ चाउमिनके हम बढ़िआँसँ धो कऽ लऽ लेलहुँ हँ बिलकुल ही चिपचिप नहि अइ

बहुत आसान छै चाउमिन बनेनाइ बना सकै छी घरमे सभचीज आनि कऽ घरमे बना सकै छी खूब सुन्दर बनै छै ई चाउमिन ये तो देखिए ई सोयाबीन ललहन भऽ गेल हँ आब एकरा सफाके निकालि लैके छै सभटा सोयाबीन हम निकालि लेलहुँ हँ अब एहिमे हम एक चम्मच आओरो रिफाइन दऽ देबै अभी रिफाइन जहन गरम भऽ जेतै तखन एहिमे ई शिमला मिर्च जे काटि कऽ लेने छलियै हँ देखियौ तऽ गरम भऽ गेलै हँ तेल आब एहिमे ई शिमला मिर्च खसा देबै

लऽ लेलहुँ हँ करू अपना हिसाबसँ देबै जे हिसाबसँ हम कनि कमे दऽ रहल छियै एकटा हरियरका मिर्चके काटि रखने छलहुँ हँ से दऽ देलियै हँ आ ई पत्ता गोभी जे कटने छलियै हँ से दऽ देबै आ गैस कम नहि राखैके छै गैसके मीडियम आँच कऽ देबै एकरा भूजि लैके छै

अब एहिमे छोटकी चम्मचसँ हम आधा चम्मच मिरचाइ बुकनी से दऽ देलियै कनि हम अथी देने छलियै हँ एकटा हरियरका मिरचाइयो देने रहियै आ कनि बुकनी देलियै ओना तऽ ई कनि तीखे चटपटा कनि नीक बनै छै

तो देखियो कते नीक से भूजा गल हाँ बढ़िया से मिक्स भ गल हाँ बहुत सुंदर बन के तैयार भेल हाँ तो अहूँ सब वीडियो पूरा देख के जरूर बनाए